דאס איז עפיזאד זעקס. אין דעם עפיזאד וועלן מיר הערן פון א אידיש טיק טאק שטערן, מיין גאסט קעמעראן בערנשטיין, און אויך אביסל וועגן א וואקאציע. גוט, לאמיר הערן אביסל אידיש. פראסטע אידיש. א קליינע וואקאציע. די וואך וועל איך פארן קיין קווינזלענד. יא. עס איז דא ווינטער און איך פאר אויף וואקאציע מיט מיין פארטנער. מיר וועלן פארן מיטן עראפלאן קיין קעירנס. קעירנס איז א שטאט אין צפון קווינזלאנד. קעירנס געפינט זיך אין דער טראפישער זאנע. אין קעירנס איז עס זעהר ווארעם און פייכט. וואס וועל איך טון אויף וואקאציע? איך וועל גייען שווימען אין ים. איך וועל באזוכן דעם קאראל ריף, איך וועל זיך סנארקלען, איך האף אז איך וועל זעהן אסאך פיש, איך האב זייער ליב צו סנארקלען זיך, בפרט ווען דאס וואסער איז ווארעם. און וואס נאך? מיר וועלן באזוכן א פריינט וואס וואוינט אין קערנס. מיר וועלן שמועסן און עסן צוזאמען. איך האף אז מיר וועלן עסן אסאך טראפישע פרוכט. איך וועל גייען שפאצירן אין טראפישן וואלד, אין רעגנוואלד. אין קעירנס קען מען זען כלערליי פייגל און חיות. מען קען זען פרוכט פלעדערמייז. קאסאווארי און אפילו קראקאדילן. איך האף אז איך וועל אויך האבן צייט צו ליינען און צו לייגן אויף דער זון. דאס וועט זיין א פערפעקטע וואקאציע. און איצט לאמיר הערן פון אונזער גאסט. קעמעראן רעדט אביסל גיך. איר ווייסט אז איר קענט איינהאלטן דעם פאדקעסט? דאס הייסט מאכן דעם פאדקעסט ווי פאוואליער אדער פאמעליך איר ווילט? יעס, דיס איז דזשאסט א רימיינדער יו קען סלאו דיס פאדקעסט דאון עט יור ענד. גוט! לאמיר הערן פון קאמאראנען.
שלום עליכם, איך הייס קעמרען בערנשטיין, איך שטאם פון די פאראייניגטע שטאטן, איך בין אן אמעריקאנישער איד, מיין היימשטאט איז שיקאגע, צו שיקאגאו, איך בין פֿיר און צוואַנציק יאר אלט, איך האב צוויי ברידער וואס זענען ביידע יונגער, זיי הייסן איטהען

איך האב זייער ליב פילמירן טיק טאקס און ווידיאוס פאר אינסטעגראם וועגן אידיש שפראך, קולטור, און געשיכטע, מיין נאמען אויף די אפליקאציעס איז סי. או. בערנסטין, און דאס איז אלץ געווען א פאנדעמיע צייט אקטיוויטעט, אבער איך טו עס איצט, איך פילם מיר ווידיאוס וועגן אידיש שפראך, קולטור און געשיכטע, איך זינג פאלקס לידער, און עס זענען דא ווידיאוס מיט קאמעדיע און וועגן א טאג וואס איז נארמאל אבער איך רעד וועגן דעם אויף אידיש, אחוץ אידישלאנד, איך בין נאכאמאל א סטודענט ק, איך שטאם פון די פאראייניגטע שטאטן, אבער איצט שטודיר איך מעדעצין אין מעדעצינישע שול ביים אוניווערסיטעט פון קווינסלענד, איך וואוין נאנט צום אוניווערסיטעט אין בריסבען וואס איז א שטאט אין אויסטראליע, כ'ווייס נישט פונקט אזוי וועגן מיין צוקונפט, מיט א דאקטארישע לעבן, איך ווייס נישט פון וואס פאר א מין ספעציאליטעט וועל איך ווערן א דאקטארשע אין, אבער איך האב אפשר דריי יאר מער פון מעדיצינישע שול, אז הלוואי מיר רצה השם וועל איך געפינען וואס איך וויל טון לאמיר זען, לאמיר זען. זיי געזונט און שטארק. א שענעם דאנק, פראסטע אידיש. איך גלויב איך גלויב אין ניסים ווי קען עס אנדערש זיין איך וועל אים נישט פארלירן איך ווייס אז ער איז מיין. נישט יעדער האט דאס מזל געפינען אזא פרוי נאר איך בין אש ל מזל נאר איך בין איך בין אוי מיין גליק.
די מוזיק איז א טייל פון א ווידעא קעמעראן האט געמאכט ניצענדיג אן אלטען אידיש דיסקאו פילם. א שענעם דאנק קעמעראן פארן רעדן מיט פראסטע אידיש. גיט א קוק אויף אלע וואס קעמעראן האט געמאכט אויף אינסטערגרעם, טיקטאק און יוטוב, ס'איז טאקע אן אוצר. און דאס איז דער סוף פון עפיזאד זעקס. זייט געזונט און שטארק, און דער עיקר, רעד אידיש.